Johan a ngan hleithum, a hme sawmthum le pakhat in sawmthum le panga tiang. Nawlbiter. Judas a chuah hnuah khan Jesuh nih atu cu mi fapa hi sunparnak kha pek ka si cang. Atu cu keimah thawngin Pathian nih khan sunparnak cu a hmuh cang. Pathian nih keimah thawngin sunparnak cu a hmuh ahcun Pathian zong nih mi fapa hi thangṭhatnak a ka pek ve lai i cucu rau lo tein a tuah lai. Ka fale hna, nan sinah sau ka um ti lai lo. Nan ka kawl lai sihmanhsehlaw ka kalnak ah cun nan ra kho lai lo, tiah Judah mi ka chimh hna bang khan nannih zong kaan chimh hna. Nawlbia thar kaan pek hna, pakhat le pakhat i daw u. keimah nih kaan dawt hna bantukin hin pakhat le pakhat nan i dawt awk a si. Pakhat le pakhat nan zawn nan i ruah ahcun mi vialte nih hi hna hi amah a zultu kha an si tiah an in hngalh hna lai tiah a ti hna. Peter hlawt lai Johan a ngan hleithum a hme sawmthum le paruk in sawmthum le pariat tiang. Simon Peter nih Bawipa khuazei ah dah na kal lai tiah a hal. Jesuh nih ka kalnak ding ahcun na ka zul kho lai lo. Sihmanhsehlaw hnu deuh ah na ka zulh te lai tiah a leh. Peter nih Bawipa zeicahdah atu ah cun kaan zulh khawh lai lo? Na caah thih ka ngamh ko dahkaw tiah a ti. Jesuh nih cun ka caah thih cu na ngamh ngai hnga maw? Biatak kan chimh, ar a khuan hlan ah voi thum amah cu ka hngal lo na ka ti lai tiah a leh. Jesuh cu pa sin kalnak lam a si. Johan a ngan hleili hme pakhat in a hme hleili tiang. Khuaruahhar lungrethei in um hlah u. Pathian kha zum u, keimah zong kha ka zum ve u. Ka Pa inn chungah khan tampi a um ko i cuka i nan caah hmun va timh awkah ka rak kal lai. Cu bantukin si hlah sehlaw hi tihin kaan chim hna hnga lo. Cun ka va kal lai i nan ca i ka va timh dih hnuah ka ra kir ṭhan lai i ka sinah kaan lak hna lai. Cun ka umnak ah nannih zong nan um ve lai. Ka kalnak ding hmun phaknak lam cu nan hngalh ko tiah a ti hna. Thomas nih khan a thawh i, Bawipa, khuazei i na kal lai kha kan hngalh ṭung lo, zeitindah cuka phaknak lam cu kan hngalh khawh lai tiah a ti. Jesuh nih keimah hi lam le biatak le nunnak ka si, keimah sinin ti dah lo cun ahohmanh pa sin an phan kho lo. Atu cu nan ka hngalh cang caah ka pa zong kha nan hngalh lai. Atu thawk hin nannih nih amah cu nan hngalh cang, nan hmuh cang tiah a ti hna. Filip nih khan Bawipa na pa cu kan hmuhsak law cu cu vial cu kan herhmi a si ko tiah a ti. Jesuh nih nan sinah saupi ka um ko cang. Asinain na ka hngal rih lo maw, Filip? Keimah a ka hmutu paoh nih cun ka pa kha an hmuh ve ko. Cucaah zeicahdah na pa cu kan hmuhsak na ka ti. Keimah cu ka pa chungah ka um i ka pa cu keimah chungah a um kha na zum lo maw Philip? Nannih kaan chimhmi hna bia hi keimah chungin aa thawkmi an si ṭung lo. Ka chung i a ummi ka pa rianṭuannak pei an si cu ka pa chungah ka um i ka pa cu ka chungah a um kha zum ko u. Cucu nan zumh khawh lo asile hi thil ka tuahmi hna ruang tal ah hin zum ko u. Biatak kaan chimh hna keimah a ka zummi paoh nih ka tuahmi thil hi an tuah khawh ve lai. Hi hna nakin a ngan deuhmi hmanh an tuah khawh hna lai. Zeicah ti ahcun ka pa sinah ka kal lai caah a si. Pa sunparnak cu fapa thawngin a langh khawh nakhnga ka min in nan halmi paoh cu kaan tuahpiak hna lai. Zei paoh ka min in nan ka hal ahcun ka tuah lai tiah a ti. Thiang Thlarau nan hmuh lai. Johan a ngan hleili a hme hlei nga in sawmthum le pakhat tiang. Nan ka dawt ahcun ka nawlbia kha nan zulh hna lai. Ka pa kha ka hal lai i bawmtu a dang an pek hna lai i a zungzal in an umpi hna lai. Amah cu biatak phuangtu thlarau a si. Vawlei nih cun a hmuh lo ca le a hngalh lo caah a cohlang kho lo. Sihmanhsehlaw amah cu nan sinah a um i nan chung i a nun caah nannih nih cun nan hngalh. Nanmah te lawng in kan kaltak hna lai lo. Nan sinah ka ra kir ṭhan lai. Hi hnu tlawmpal ah hin vawlei nih cun a ka hmu ti lai lo, sihmanhsehlaw nannih nih cun nan ka hmuh lai. Cun keimah hi ka nun lai caah nannih zong nan nung ve lai. Cu ni a phak tikah cun kei cu ka Pa chung i ka um le nan chung i ka um bantukin nannih zong ka chung i nan um kha nan hngalh lai. Ka nawlbia kha a cohlang i a zulmi paoh cu keimah a ka dawmi an si. A ka dawmi cu ka Pa nih a dawt ve hna lai. lai. Kei zong nih ka dawt ve hna lai i an sinah kaa phuang lai, tiah a ti. Judas Iskariot a si lomi Judas nih khan Bawipa zeitindah vawlei sinah i phuang loin kanmah sin lawngah naa phuan khawh ning cu a si lai tiah a ti. Jesuh nih cun a ka dawmi paoh nih cun ka bia kha an ngaih lai. Annih cu ka Pa nih a dawt hna lai i ka Pa le keimah cu kan ra lai i an sinah kan um lai. A ka daw lomi paoh nih ka bia kha an ngai lo. Ka chimmi bia nan theihmi hi Keimah bia a si lo, a ka thlahtu ka Pa bia a si. Hi vialte hi nan sin ka um lio ah hin kaan chimh hna. Sihmanhsehlaw ka Pa nih ka min in a run thlah laimi bawmtu Thiang Thlarau nih cun zeizong vialte kha aan cawnpiak hna lai i kaan chimhmi vialte hna kha nan lung aan pemter hna lai. Daihnak aan chiahter hna, keimah daihnak cu kaan pek hna. Vawlei nih aan pek hna bantukin kaan pe hna lo. Lungrethei le vansang au in um hlah u. Nan thin zong phang hlah u. Kaan kaltak hna lai, sihmanhsehlaw nan sinah ka ra ṭhan lai. ka ti pei nan theih ko kha nan ka dawt ahcun ka pa sin i ka kal lai hi nan i lawm lai zeicahtiah amah cu keimah nakin a ngan deuh thil a hung si taktak tikah nan zumh khawh nakhnga mah hihi a hlankan in ka rak in chimh chung hna hi vawlei Uktu pa hi a rat dengmang cang caah bia saupi kaan ruah kho ti hna lo. Ka cungah nawlngaihnak cu zeihmanh a ngei lo. Asinain vawlei nih hin ka pa ka dawt kha a hngalh khawh nakhnga ka pa nih a ka fial bantukin ka tuah dih. Tho u. kal u sih a ti hna. Jesuh cu misur ruang taktak a si. Johan a ngan hlei nga a hmi pakhat in a hmi hlei sarih tiang. Misur ruang taktak cu keimah hi ka si i dum ngeitu cu ka pa a si. Thei a tlai lomi ka ngi vialte kha a tan dih hna i Thei a tlaimi nge vialte kha an tlai chinchin nakhnga a thianh hna. Nannih cu kaan chimhmi hna bia thawngin nan thiang cang. Keimah ah hin i pe u law kei zong nanmah hi kaa pe ve lai. Misur nge nih amah tein thei a tlai khawh lo i a ruangah aa peh lawngah a tlai khawh bantukin nan nih zong keimah chung i nan um lo ahcun nan tlai kho ve lai lo. Mi surruang cu keimah hi ka si i a ngi cu nanmah hi nan si. A hohmanh ka chungah a um i kei zong a chungah ka um ahcun amah cu thei tampi a tlai khomi a si cu a si. Zeicahtiah keimah loin nan tuah khawhmi zeihmanh a um lo. Ka chungah a um lomi cu misurngi car bantukin lengah hlonh an si ko. Cu bantuk ni cu an pumh hna i mei ah an paih hna i cuka ah cun an kaang dih. Ka chung i nan um i ka bia kha nan cungah a hmunh ahcun nan duhmi paoh kha nan ka hal lai i nan hmuh ko lai. Nan nih nih thei tampi nan tlai thawngin ka Pa sunparnak kha nan langhter i cuticun ka zultu i nan i canning cu a si. Ka Pa nih a ka dawt bantuk tein kei zong nih kan dawt ve hna. Kan dawt hna Kan dawtnak hna chungah hin um ko u. Ka pa nawlbia kha ka ngaih i a dawtnak chungah ka um bantuk tein hin ka nawlbia nan ngaih ahcun kan dawt hnanak chungah hin nan um ve lai. Ka lunglawmhnak kha nan chungah a um i nan i lawmhnak cu a tlin nakhnga hi bia cu kaan chimh hna. Kei ka nawlbia cu hihi a si: keimah nih kaan dawt hna bantuk te hin pakhat le pakhat i daw u. Mi nih a hawile caah dawtnak ngan bik a ngeih khawhmi cu an ca i a nunnak pek hi a si. Kan fialmi hna nan tuah ahcun nannih cu ka hawile nan si. Nannih cu sinum kan ti ti hna lo, zeicahtiah sinum nih cun a bawipa tuahmi kha a hngal lo, sihmanhsehlaw ka Pa sinin ka theihmi vialte kha kan chimh dih hna caah ka hawile ti tu ah kan ti cang hna. Nannih nih cun nan ka thim lo, keimah nih. kan thim hna i a hmun ding thei kha tampi in va tlai tuah u tiah kan fial hna. Cucaah ka min in nan halmi paoh cu ka Pa nih aan pek hna lai. Cucaah nawl kan pekmi hna cu hihi a si, pakhat le pakhat i daw u, a ti. Johan a ngan hleingah a hme hlei riat in a hme kul le sarih tiang vawlei nih aan huat hna lai. Vawlei nih aan huat hna ahcun keimah a rak ka huat hmasa ti kha philh hlah u. Vawlei ta rak si u law cu vawlei nih cun amah ta bantukin aan dawt ko hnga, hna hnga. Sihmanhsehlaw keimah nih hi vawlei chung hin kaan thim hna i amah ta nan si ti lo caah aan huan hna nak cu a si. Sal cu a bawipa nakin a ngan deuh bal lo, tiah kaan chimhmi hna kha philh hlah u. Keimah kha an ka hrem ahcun annih zong an in hrem ve ko hna lai. Nannih zong an in hrem ve ko hna lai. Ka bia kha an ngaih ahcun nan bia zong kha an ngaih ve lai. Sihmanhsehlaw hi vialte cu keimah mi nan si ruangah nan cungah an tuah lai. Zeicahtiah a ka thlahtu kha an hngal lo. An sinah rak ra lo le biachim loin rak um ning law cu an cungah sualnak a um hnga lo. Sihmanhsehlaw atu cu an sualnak kha zeihmanh i silhnak khawhnak an ngei ti lo. Keimah a ka, a ka huami paoh nih ka pa zong kha an huat. Ahohmanh nih an tuah bal lomi ka tuahmi hi an lakah tuah loin rak um ning law cu an cungah sualnak a um hnga lo. Asinain atu ning ahcun ka tuahmi kha an hmuh ko i keimah he ka Pa he an kan huat. Cucu a si awk a si ko. Zeicahtiah cuti cun pei an phung chung i zei ruang lo ah an ka huat tiah aa ṭialmi kha a tlin khawh ding a si cu. Ka Pa sinin a rami bawmtu biatak phuangtu thlarau cu a ra lai. Ka Pa sinin nan sinah ka rak thlah lai i keimah kong kha aan chimh hna lai. Cun nannih zong nih a hramthawk tein ka sin i a ummi nan si caah keimah kong kha nan chim ve lai. Nan tluk sual nakhnga lo Johan a ngan hlei ruk. Nan tuk sual nakhnga lo hi bia cu kaan chimh hna: an pumhnak inn in an in ṭhawl hna lai, cun nanmah thah hi Pathian rianṭuan a si tiah mi nih an ruah caan a phan lai. Ka Pa zong keimah zong an kan hngalh lo caah hi bantukin nan cungah an tuah lai. Hi bantukin nan cung i an tuah caan kha a phak tikah nannih nih a rak kan chimh cang ti kha nan lungah a hung pem nakhnga hi bia hi kaan chimh hna, a ti. Thiang Thlarau rianṭuannak Johan a ngan hleiruk Johan a ngan hleiruk a hme paruk in a a hme. A mi panga in hleinga tiang Thiang Thlarau rianṭuannak keimah kha nan sin i ka rak um ko caah hi bia hi a hramthawk te khan ka rak in chim hna lo. Sihmanhsehlaw atu cu a ka thlahtu sinah khan ka kal cang lai. Asinain aho zong nih khuazei ah dah na kal lai tiah nan ka hal lo. Cun atu cu kaan chimh hna caah nan ngaih A chia, sihmanhsehlaw biatak kaan chimh hna, ka kal hi nan caah a ṭha deuh, zeicahtiah keimah ka kal lo ahcun bawmtu kha nan sinah a ra kho lai lo. Ka kal ahcun amah cu nan sinah ka ratter lai. A rat tikah vawleicung mi kha sualnak an ruah ning le zeidah a ding Ti an ruah ning le Pathian nih bia a kan ceih lai ti an ruah ning i an palhnak kha fiang tein a hngalhter hna lai. Keimah an ka zumh lo caah hin sualnak kongah an palh. Cun Kei cu ka pa sinah ka kal lai i ka kal lai i nan ka hmuh ti lai lo caah hin zeidah a ding timi kong ah an palh. Cun hi vawlei uktupa hi a bia ceih a si cang caah hin biaceihnak kong ah an palh. Tampi chim awk kaan ngei ko rih hna. Sihmanhsehlaw atu ahcun nan i cinken khawh cawk ding a si lo. Asinain biatak phuangtu thlarau cu a rat tikah biatak chungah cun